Léif Gamer, léif Gamerinnen, wëllkomm bei Luxplay. Mäin Numm ass d'Joana Foix an ech entféieren Äech haut an eng Welt, wou Wierklechkeet a Fiktioun ganz no beienee leien. Sinn déi Spiller wierklech gutt, déi mir Äech elo am Laf vun der Folg presentéieren, oder maache mer eis Spaass mat Äech? D'Äntwerte fannt Der am Laf

Déi éischt Geschicht handelt vun engem Space Marine, dee sech um Mars befënnt a mat dämonesche Kräften ze di kritt. Ass Doom wierklech esou ee gutt Horrorspill oder hu mer eis dat alles just ausgeduet a wollten eigentlech just Prey weisen?
Ah jo, Doom 3, dat berühmte schwaarzt Schof aus der Doom-Famill. Wou et 2004 erauskomm ass, krut et nawell gutt Kriticken, an och vun der Verkafszuelen hier huet et sech ganz gutt gemeet. Mee iergendwéi hu vill Leit driwwer gemeckert. Hm, also wann ech sou meng Notten duerchliesen, kann ech net verstoen, wéi se. Wat? Doom ouni den Doomslayer? Doom als méi luesen Horror-Shooter? Oh, come on, dat kann dach net funktionéieren. Oder etwa dach? Wann een sou ronderëm liese geet, huet Doom 3 bei de Fans gemëschte Gefiller hannerlooss. Et muss een am Joer 2022 allerdéngs och elo soen, mir kruten Doom 2016 an den Eternal welscht d'Doom-Rei jo mat Bravour zeréck an de Spotlight bruet hunn. Dofir, mat deem Wëssen, komm mer kucke mol ob Doom 3 da lo wierklech esou schlëmm an Null ass wéi verschidde Fans et jo gäre behaapten. Mir starten als e Space Marine an enger Statioun um Mars, déi fir d'Fuerschung genotzt gëtt. Wéi de Slayer seet eise Marine kee Wuert a kuckt och grad sou granzeg dran wéi säi Franchise-Kolleeg. No enger kuerzer Introduktioun vun der Statioun geet wuertwiertlech d'Hell lass, Dämonen iwwerfalen de Mars, déi meeschte Leit gi vun hinne besat an déi Dénger spawnen einfach iwwerall. Sou bleift eisem Charakter keng aner Wiel, wéi d'Flënt an de Grapp ze huelen an alleng dee Schlamassel zu engem Enn ze bréngen. Kléngt bis elo net wierklech anescht wéi déi aner Dooms, oder?

Déi wuel gréissten Ännerung ass dass wéi gesot Doom 3 en Horrorshooter ass. Dobäi hutt der déi aus Doom bekannte Waffen wéi Plasmagewierer, Kettesee, Schroutflënt a Co. Mee dës Kéier rennt är Figur net mat 200 an der Stonn duerch d'Levelen. An deene geet et meeschtens drëms vun A no B ze lafen an dobäi Schlësselobjete wéi Keycards ze sammelen. Oplockerunge wéi Rätselen, bei deem der e Code musst sichen.

Mécht seng Saach awer ganz uerdentlech. An gesäit da mam Recht aus. De fetzege Soundtrack gouf hei duerch atmosphärescht Schepperen, Kaméidi, Jäizen a weess de Geier wat een halt soss nach esou op enger vun Dämonen infizéierter Statioun esou héiert. Déi klassesch Géigner wéi de Revenant, Imp oder Possessed Marine sinn nees all u Bord, mee se kruten nei Designs welch besser zur Stëmmung vum Spill passen. Kann een halt gären hunn oder net? Ech hu fonnt dass der e bësse frësche Wand an d'Hal bruet huet. Et gëtt och nees Health Packs a Rüstungsdeeler, obwuel ech bei de Rüstungsdeeler d'Gefill kréien dass hire Schutz total random ass an äre Liewensbalken an Rüstungsbalke virun all Treffer mol eng Mënz geheien ween dann eigentlech soll betraff sinn. D'Stëmmung ass am allgemengen zimmlech düster gehalen an dat mengen ech elo wuertwiertlech. Dir hutt an der BFG Edition, dat ass och déi Versioun op déi sech mäi Review bezitt, eng Täscheluut dobäi, ouni déi der net méi wäit wéi är Nues gingt gesinn. Allerdéngs musst se ëmmer nees oplueden, ier der se erëm kënnt benotzen, wat awer ni laang dauert. Et ass awer grad déi Donkelheet, déi Doom 3 säin extra Charme gëtt, well dir wësst meeschtens ni, wat sech an deem nächsten düsteren Eck verstoppt. Bon ok, Géigner kënnen och hannert iech spawnen, wat ech perséinlech bëssen nerveg fannen, mä immerhin gëtt et duerch e kloert Geräisch ugedeit. Iwwregens, an der Season 4 Versioun war et net méiglech Täschelut a Waff gläichzäiteg ze benotzen, wat ville Leit och op den Nerv gaangen ass, an ech fir mäin Deel si frou dass d'BFG Edition dat geännert huet. D'Atmosphär vum Spill ass also scho mol gelongen, och wann ech fannen dass et e bësse méi optesch Highlights hätt kënne verdroen. Grafesch gesinn kann et sech och nach haut duerchaus blécke loossen, och wann ee kloer gesäit dass d'Spill net méi ganz frësch ass. Ech sinn dem Spill zimmlech dankbar dass ee fräi a manuell späichere kann, well ech duerch déi bëssen janky Steierung vum Spill an. A och vum Verhale vun de Géigner, et sinn net grad déi cleverst a renne meeschtens riit op iech duer, gouf ech scho puer mol gestunlockt an wann een eng länger Zäit net gespeichert huet, jo dat ka schonn zimmlech frustréierend sinn. Ah jo, Ënnertitel wieren och nice gewiescht, well komm mir sinn emol éierlech, obwuel d'Story elo d'Komplexitéit vun engem Happy Meal huet, sou wier ech dach frou gewiescht op mannst kënnen ze liesen, wat d'Leit do braddelen. Mir perséinlech huet Dune 3 scho Spaass gemeet an ech sinn natierlech gutt erschreckt wann en Dämon mech aus sengem däischteren Eck aus ugegraff huet. Ganz éierlech, fir mech fillt et sech un all Eck erkannt wéi Doom un, halt just an enger Horror-Versioun. An well déi aner Deeler jo vill Horror-Afloss intus hunn, sou ass fir mech déi Decisioun voll ze verstoen wëlle seng Spillrei an deem Beräich weider ze entwéckelen. Ganz éierlech, gitt dum 3 eng Chance. Et ass elo aus dem heutege Point de vue villäicht net méi grad den oberkrasse Shit, mee et ass eng schéin Zäitrees an d'Joer 2004, wat sech och haut nach gutt spille léisst.
Ah jo, Vakanzen, Sonn, Plage an Entspanung. Wat brauche mer net alles fir dem stresschen Alldag ze entkommen? A wann dann nach d'Hotel stëmmt, da kann der Dramvakanz jo näischt méi am Wee stoen. An eiser nächster Story ginn et awer Rumeuren. Gi Rumeuren, dass et een Hotel gëtt, wou genau sou grujeleg ass wéi bei Resident Evil 7. Ass dat wierklech wouer? Existéiert sou een Hotel wierklech? Oder probéiere mär iech grad eng vun der Geess ze erzielen?

Komm mer kucken eis mol un ob sech den Openthalt lount an ob d'Spill méi grujeleg ass wéi en Hotelszëmmer no zwou Woche Ballermann op Mallorca. Dir sidd els de Journalist Roberto Lopes am San Dynfna Hotel ukomm, well et laut ärer Kontaktpersoun dem Stephanie soll spuken an der Géigend si Leit verschwonnen. Dofir! ass dat dach dee perfekten Job fir sech an deem Beruff en Numm ze man. Dir kommt also voller Motivatioun do un an et geschitt mol eng Woch näischt. Frustréiert wëllt der iech ewech man, do spillt op eemol är Bud Bidden verréckt, et kënnt eng mysteriéis Sphäre raus an zack, et gëtt donkel, dir erwächt an enger verfalener Versioun vum Hotel an op eemol si Monster, e Gasmaskemeedchen a ganz vill Rätselen do. An najo, natierlech muss do och e Kult involvéiert sinn, well jo well eben. Ech wëll mol direkt soen, dass d'Atmosphär vum Hotel top notch ass, d'Stëmmung ass schéi bedréckend, d'Geräischer an d'Musek bidden eng flott Gruselstëmmung. Den Hotel ass schéin detailléiert, also sou detailléiert wéi et halt e klengt Team ouni décke Budget hikritt. D'Grafik ass ganz ok, déi huet heiansdo verschmiert Texturen, mee se hält sech eigentlech ganz passabel. Lo nix wat d'Aan grouss oprappen deet, mee och näischt wat se zum Schmëlze bréngt. An souwisou an engem Horrorspill ass d'Grafik eh nëmmen zweetrangeg. Wat mécht een dann am Hotel, ausser kucken, dass ee beim Buffet net d'Hand vum Tiramisu ewechgefriess kritt? Fir et ganz banal auszedrécken, et spillt ee Resident Evil 7. Dat heescht konkret, Dir kënnt Iech géint Monster wieren, hutt awer natierlech limitéiert Munitioun. Är Waffe sinn de Standard, wéi eng Pistoul oder Schroutflënt. Dir kënnt Iech Heelmëttel craften, welch natierlech och net en masse am Spill sinn. Dir späichert u fixe Punkten. Dir hutt nëmmen e limitéierten Inventaire an hutt dofir, Iwwerraschung! eng Këscht, wou der de Management vun Ären Objete bedreift. D'Rätsele sinn e Mix aus Code fannen oder d'Manipulatioun vun engem Objet, wéi etwa Schalteren an der richteger Reiefolg drécken. A wann dat net genuch ass, sou hutt der och en onverwondbare Verfolger, deen iech säi Frëndschaftsbuch wëll opzwéngen. Mee ass dann wierklech alles vum Spill just geklaut? Denn das ist alles nur geklaut.
Nee, tatsächlech hunn d'Entwéckler ee Gameplay-Element eragesat, wou de Resi 7 net huet, an zwar eng Kamera mat engem gringe Snapchat-Filter, wou Iech den Hotel aus enger, soe mer mol, anerer Perspektiv erliewe léisst. Se loosse sech nei Indicen zu Rätsele fannen oder Dir schalt Iech en neie Wee fräi. Wat ech allerdéngs blöd fannen, ass, dass Der keng opruffbar Kaart hutt. Zwar hänken der am Hotel, déi Der kucke kënnt, Mee déi bleiwe schéi fest un der Mauer. Wow. Dat mat de Monsterfights ass och sou eng Saach. Kloer, de Roberto ass keen Über-Rambo, mee d'Steierung ass awer zimmlech fréckeleg. Dir hutt eng haart Monsterzort am Spill, wou der am beschten an de Mond eraschéisst, well sech do säin Häerz befënnt. Leider ass dat duerch déi sperreg Steierung guer net mol sou evident, An d'Spill schéngt sech e Spaass draus ze man, random auszewielen wéivill Schëss een da lo muss setzen, domat de Randsak zu Buedem geet. Apropos random, wësst der wat ech richteg gären hunn bei engem Spill wou d'Steierung haakleg ass an ech nëmme limitéiert Ressourcen hunn? Richteg! Random Monsterbegéinungen bei Plazen déi ech scho gekliert hunn. Oder Spannen, déi wéinst der Donkelheet nëmme schwéier ze treffe sinn an iech e gudden Deel vum Liewen ofhuelen, wa se iech erwëschen. Oder Upgrades, fir besser kënnen ze zilen, déi s de awer kaum bemierks. Mmm, love it! Also, un dëser Plaz kinnt ee jo soen, hey, dat ass jo alles hallef sou wëll, et ass halt e klengt Indie Resi 7, Chapeau un d'Entwéckler, blablabla. wou ee säi Spaass kann hunn. A wësst der wat? Ech hätt iech souguer Recht ginn, wier do net sou klengen Tëschefall gewiescht. Ech spillen also gemittlech, ouni un eppes Béises ze denken, ginn an e Raum, gi rëm eraus an triggeren eng Cutscene. Ooh nice, e Boss Fight! Jo, hätt ech mech nëmmen net ze fréi gefreet. Design technesch ass de Boss jo mol ok, eng Mutantespann, jo lo näischt op näischt ze falen. Duerch déi Kropelsteierung ass et allerdéngs scho mol e Krampf dat Déngen u senger Schwaachstell ze treffen. Ah jo, se kann och um Plafong krabbelen, well soss wier et jo ze einfach. Alles schéin a gutt, mir spillen e bësse Kaz a Maus zesummen, d'Spann verschwënnt, Ech ginn de Gank weider. A wat steet do? E fucking Géigner! Nee, seriö elo? Bon, villäicht gehéiert dat zum Spill. Nee, huet et net. Ech sinn nokucke gaangen, bei kengem ass do nach e Géigner opgetaucht. En plus huet dee fir einfach mol 5 Pumpgun-Schëss vun no gebraucht fir ze frecken. Yay! Pff, bon, ok, dann evitéiere mer einfach deen Deel vun der Boss Arena. Ech sinn also bei mengem, keng Ahnung wéivilten Try, hunn d'Spann gutt mat der Flënt beschiedegt, hunn keng Heelmëttel a bal kee Liewe méi, mee meng Flënt ass nogelueden, d'Spann kënnt op mech duer. Yes! Ok, dat ass et awer elo, endlech kommen ech weider. Ech wëll also ofdrécken, a wat mécht déi Houer? Glitzt sech un de Plaffong a katzt mer mäi Millimeter Liewen ewech. Nee! Ah ah, dat do ass ze vill. Dat do sprengt meng Toleranzgrenz fir Bullshit. Féck dech Fobia, féck däi bescheierten Numm a féck däi schlecht geklaute Gameplay. Ech sinn eraus.
Sou, lo komme mer zu eiser leschter Story vun dëser Folg. Et handelt ëm ee Spill, wou schonn viru méi laangem eng Kéier ugekënnegt ginn ass. Als spillbegeeschtert Leit wësse mer, et ass eng fifty-fifty Chance, ob et eppes gëtt oder net. An dofir d'Fro och hei zu dësem Spill, Wäert et eppes ginn oder gi mer erëm komplett verarscht?

hu sech an den Joeren opgestaut. Dank der Geldsprëtz, wou den Entwéckler App-Software vu Microsoft kritt huet, kënnen endlech all déi Froe beäntwert ginn, oder? Fir d'alleréischt wëll ech awer mol kloer stellen, wat Scorn net ass. Et ass kee Story-Shooter à la Prey oder Bioshock,

Bis op eng, zwou Ausnahmen sinn d'Rätsel mat e bëssen Iwwerleeung och keen all ze grousse Problem. Bei Wonsch en Hinweis kréien hätt der ganzer Saach awer vläicht gutt gedoen. Dir sidd och keen krasst Super-Alien-Viech, mee dir sidd, jo, wat sidd der eigentlech? Als humanoid Wiesen a welter plakeg an enger friemer Welt, a wësst guer net, wou Der hi musst oder wat eigentlech Äert Zil ass. Sidd Der e Bewunner? Sidd Der en Tourist? Sidd Der Prisonéier? Scorn léisst Iech do interpretéieren. Den Design, dee jo ganz offensichtlech vum Kënschtler Hans Ruedi Giger a vum Regisseur David Cronenberg inspiréiert gouf, seng bedrohlech Soundkuliss, Déi Rou. Scorn entféiert iech an eng friem Welt, déi hir eege Reegele huet. Lues duerch e Korridor huschen, op der Sich nom nächste Rätsel, an dobäi just Kläng ze héieren an d'Schmatze vum Buedem oder anere Kreaturen. Dat do ass Body Horror vum Fäinsten.
Here we are Cronenberg Morty a reality where everyone in the world got genetically Cronenberg will fit right in Cronenberg Morty it'll be like we never even left Cronenberg world.
Ech hunn et gutt fonnt, dass déi eenzel Arealer vum Spill net ze grouss sinn, well ee sech dach heiansdo ka verlafen an d'Spill offréiert iech keng Map, keng Markers, guer näischt. Sou kann de Frust a Grenze gehale ginn, och wann e puer méi offensichtlech Anhaltspunkter schéi gewiescht wieren. Luewenswäert ass allerdéngs, datt d'Spill op iwwerflësseg Anzeige verzicht an et esou eng cinematic experience ass. Ech muss d'Entwéckler och luewen, datt se sech getraut hunn, déi sexuell Theme vum Giger an hiert Spill eranzebréngen. An dëst net iergendwéi zenséieren, mee gekonnt an hir Spillwelt abauen. Leider huet d'Scorn et bei engem Element net wierklech hikritt ze iwwerzeegen, an zwar säi Shooting-Aspekt. D'Géigner si jo, wéi och de Rescht vun der Welt, schéi grotesk a surreal designt, an och déi Waff, déi een an de graffe 6 Stonnen ze gesi kritt, Gesinn organesch an eekleg aus, mee boah mécht dat kee Spaass. Déi Kombinatioun aus limitéiertem Liewen a Munitioun, Géigner déi vill Schued man an och de Fait dass Der net grad dee flénkste sidd. Ech hunn ganz éierlech léiwer d'Been an de Grapp geholl an en Hit kasséiert wéi mir dat unzedoen. Perséinlech hätt ech et do besser fonnt wann d'Munitioun géing lues regeneréieren, well esou wier et eventuell nach e spannend Kaz a Maus Spill mat de Géigner. Mee bon, e fräit Speichere wier och gutt gewiescht, well esou kéint ee sech eventuell ongënschteg Checkpoints erspueren. Alles an engem sinn ech awer zefridde mat deem surrealem Albdram dee mer do kritt hunn. Fir Game-Pass-Besëtzer an Alien-slash-Giga-Fans, déi eppes mat Rätsele kënnen ufänken, ass d'Spill e Must. Ech kann awer och verstoen, dass Net-Game-Pass-Besëtzer elo net onbedéngt 40 Euro fir déi digital Versioun wëlle leie loossen. Ech denken, dass d'Spill elo net onbedéngt déi beschte Replay-Value huet. Bei engem Sale oder enger physescher Versioun, do géing ech mer awer den Trip an déi friem Welt allerdéngs net entgoe loossen. Besser wéi Alien Covenant ass et allemol. Eise gemeinsamen Owend neigt sech sou lues sengem Enn zou. Dofir gëtt et elo un der Zäit, eis dräi Geschichten op hire Wourechtsgehalt ze testen. Wéi war dat? Doom als Horrorspill, kann dat wierklech funktionéieren? Wann der dëst gegleeft hutt, dann hutt der dat mat Recht gemaach. Doom 3 ass tatsächlech e gelongenen Horrorshooter, dee just vläit e bëssen an den Alter komm ass. Dann hate mer jo déi Geschicht mat deem Hotel. wou anscheinend genau sou gudde Kascht soll bidde wéi Resident Evil. Dir mengt dës Geschicht wär wouer? Do muss mä ech leider enttäuschen, alles fräi erfonnt. Zu gudder Lescht hu mer nach Scorn. De Science Fiction Horror Walking Simulator mat Rätselen, wou sech duerch eng ganz laang Entwécklungsperiod huet missten duerchschläimen. Ass d'Spill wierklech eppes ginn? D'Äntwert wäert Iech iwwerraschen, et ass nämlech. Wéi der gesitt, ass net alles gutt wat falsch. schlecht kléngt, oder alles falsch, wat gutt kléngt. Erweidert dofir Ären Horizont a bleift virwëtzeg. Ech wënschen nach e schéinen Owend. Ären Jonathan, un a Fränk genannt. A passt ëmmer schéin op Äert Gedrénks op. Esou, ah jo, do hunn ech dech leie gelooss.